Gafon ni lot o fwyd neis yn 2009 gen Geth, ac yndi, mae o nôl efo fi 'wan yn y gegin yn 2010! Blwyddyn Newydd Dda, Geth! A Blwyddyn Newydd Dda tithe! Diolch yn fawr, be' ti'n gwcio heddiw? Spaghetti bolognese!
Ie, o'n i'n gweld, 'di, 'di hwnna 'm yn edrych fatha mince cig eidion fan'na chdi? Na, mince twrci 'di hwn, sori, ddefnyddio twrci eto 'de. Twrci, o, ma' isio bobol licio llond bol o dwrci do? Ma' isio chi drio fo, ma' mince twrci yn iachach na mince cig eidion, o bellach. Dwi ffan o dwrci 'de, rhaid fi ddeud. Wyt? Yndw.
Beth da gan bo' ti'n bod yn 'Dolig de? Wel ie. Reit be' sgynnon ni ydi twrci mince twrci a be' dwi 'di neud 'di goginio fo efo chydig o nionod chydig o garlleg a dwi 'di roi bacwn ond be' dwi 'di neud i neud o'n lot fwy blasus dwi 'di defnyddio olew yr tomatos 'ma. Ma' rhein i ga'l mewn pot mewn unryw ardd farchnad. Heina 'di reid i sychu ia? Ia na ia 'di sychu yn y haul 'lly ma' n'w reit neis bita rheina ben 'u hunan a defnyddio'r olew dwi i ffrio fo. Reit a wedyn am bo' ni'n defnyddio mince twrci be' dwi mynd i drio neud i neud o lot fwy blasus Gan ddefnyddio basil yy y mushrooms 'ma a oregano oregano ma' nw'n ddeud yn yy yn America de a yr bay leaf 'ma. Iawn. Wedyn be' sgynno fi fel rheol i neud y bês i spaghetti bolognês ydi tin tomato, dau dun i mewn â fo. Peth i fysgod i fod yn onest, mae eisiau wneud o'n eitha syml, achos diolch yn bryd, wyt ti eisiau bod yn ista wrth syml popty drwy nos yn wneud o nadi? Na. Wyt ti wedi gwneud spaghetti bolognese o'r blaen? Do, digon o weithiau, ond dim efo twrci de. A wyt ti'n gwneud saws dy hun wrth gwrs? Wrth gwrs. Wel, weithiau, dim yn aml. Be da ni wedi gwneud, dwi wedi rhoid y basil yma, dwi'n meddwl bod basil yn un o'r hyrbiau gorau gei di dwi'n meddwl de, a hwnnw sy'n rhoid y plas, wedyn dwi jyst wedi dorri o efo dwylo rili, a wedyn ychydig o mushrooms i mewn. Dwi'n licio madarch man, spaghetti oh, bolognese. Madarch yn fendigedig.
Fedrwch chi'n eddynio madarch gwahanol, os da chi eisiau, os da chi licio madarch gwahanol, ond mm, dwi'n meddwl bod hynny'n iawn. A y blas, da ni eisiau yr, yr basil yma, a mae madarch neu blas bendigedig ddo. Oregano, pinsiad reit dda o hwn, fel e. Iawn. Fe hwnna fo.
Okay, mae hwnna fo blas eitha cry. Dwi'n di roi... Un o hynna stryd? Un o hynna mewn.
A wedyn dwi'n di roi hyn i gyd i mewn, achos hyn sy'n rhaid y blas i ti.

sy'n rhaid i chi wneud. Iawn. Ocê, wedyn mae gennyf un fyma sydd wedi bod wrthi ers awr. Mae hwn wedi... Fel ti'n gweld, mae'r lliw wedi newid yn hollol. O, do, mae yna liw da arno fo, does? Ti'n weld o? Wedi newid yn hollol, bendigedig. Reit, beth sgen i fyma di pasta. Dwi wedi berwi hwn am tua deg munud. Dwi wedi dynnu allan o'r dŵr, rinsiwch o, digon o halan. Faint o halan wyt ti'n rhoi pan ti'n coginio pasta? O, dwi'm yn rhoi dim halan yno. Os ti masio rhoi dipyn go lew o halan, achos fan'na mae'r blas. Be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i roid y pasta yn y bolognese sauce. Oce? Iawn, so cymysgu gyd efo'i gilydd. Iawn, dwi'n mynd i roi llond llaw fel hyn, oce? A wedyn i gymysgu efo'i gilydd. Yn yr Eidal, ma' nhw'n tueddu i roi uh, pasta efo'r saws. Wel, lle da ni'n tueddu i roi so, pint o gas mark bol, fel yeah. Dwi wedi defnyddio linguini fyma. Mae'n siŵr fydd uh, Eidalwyr yn cwyno amdano fi am bod fi ddim yn defnyddio spaghetti traddodiadol, de. Oh. Ond mae linguini yn haws i ddefnyddio. Reit, dwi'n mynd i roi hwn ar y plat.

A dwi'n mynd i roi chydig o basil dros y top, fel yna. A mae hwnna yn barod i fwyta. Neis, grêt. Mae'n edrych yn grêt.